Үтүө киэһэннэн мин билигин аа кыратык киирии тылы этэ туруом. Аа бу билигин эһиги аа туохха оҕо саҥата толкуйдуур дьоҕура диэн кэпсэтиигэ киирэн олороҕут. Аа биһиэхэ бүгүн Гульнара Ивановна Софронова диэн э, мэдиссиинэ билимин э, хандьыдаата, наһаа киэҥ билиилээх оҕо э, невролога киирэн бу оҕо мэйиитин сайдыытын туһунан кэпсиэҕэ. Ол иннинэ буллаҕына бу ханнык үлэ чэрчитинэн барар диир эбит буоллахха, ийэ тыл кэпс кэскилэ диэн, а, хамсааһын, уопсастыбаннай хамсааһын үлэтин чэрчитинэн буолар. Бу ийэ тыл кэскилэ хамсааһын икки тыһыынча, а, уон аҕыс сыллаахха, он он тоҕус сыл, а, тохсунньутугар тэриллибитэ. Бу төрөппүттэри кытта үлэлиир, өйдөтүү үлэтин ыытар, төрөппүттэргэ төрөппүттэри кытта мунньахтары, сахалыы иитии, үөрэтии суолтатын, сахалыы саҥарыы суолтатын быһаарар тэрилтэ буолар. Бу тэрилтэ үлэтинэн бу икки тыһыынча сүрбэ сыллаах ахсынньы бэһис күнүгэр улахан ситим тэриллибитэ. Бу ситим өрөспүүбүлүкэҕэ бу ийэ тыл кэскилэ ситим өрөспүүбүлүкэтээҕи ситим бу курдук ый аайы туһалаах информацияны эһиэхэ тэрийиэхпит ону эһиги киирэн истэр буолаарыҥ уонна бу бассаап бөлөхтөөхпүт ситим ийэ тыл кэскилэ диэн ол э, сигэтин э, дьулус манна тэрийээччи э, туохха ыытыаҕа чатка ыытыаҕа ону көрөҥҥүт эһиги бу ыытта ону онон итиннэ киирэн бассаапка киириэххитин сөп оччоҕуна биһиги ыытар үлэбитин онно сырдата кэпсии туруохпут уонна оттон хас туох айы М, ый аайы кэ кэпсэтиилэри ыытыахпыт, онно этэн эһиги көрө-билэ истэ истэ сылдьыах хаппыллаа диэй. Бу, оо, үөрэхтэр бу кэпсэтиилэр төрөппүттэргэ, м, туһуламмыт. Төрөппүттэргэ аналлаах сөптөөх уонна төрөппүттэргэ туһалаах, аа, информацияны тарҕатыахпыт диэн биһиги, а, оннук, о соруктаах сылдьабыт. Онотон үөрүү иһиги киирэн истэр билэр буоллаххытына элбэҕи истиэххит билиэххит диэн эринэн тураммытыттан маннык тэрийэбит. бүгүҥҥү ти санаппытым курдук Гульнара Ивановна Сафронова кини бүгүн кэпсэтиини ыытыаҕа кэпсэтиигэ киирэн кэпсэтиини ыытарыгар сөбүлэспитигэр улахан биһиги махталбытын тиэрдэбит кини биһигини кытта үлэлэспитэ ыраатта оҕолор дьон төрөппүттэргэ бу маннык кэпсэтиилэри тэрийээччи Гульнара Ивановна бааргын да дорооболоруҥ баарбын мин демонстрация экрана хатаан оҥоробун да быраптаахпын дии отключил диир. А, билин холбуом эрэ. Так, үтүү күнүнэн күндүк истээччилэр, мин бүгүн эһиэхэ оҕо хайдах хаҥаран хагалыырый диэн кэпсиэхпин баҕарабын. Наука этэригэр, медицина этэринэн үөрэтэн, онно маннык былааннаахтык үлэлиэхпит дии бастакытынан буоллаҕына бу оҕо саҥата хайдах үөскүүрүй диэн ол ону үөрэтиэхпит ол кэнниттэн буоллаҕына саҥарар кэмигэр көстөр дии саҥарар оҕо биһиги саҥарар кэммитигэр буоллаҕына ханнык уор биһиги организммыт ханнык чаастара, мэйиибит хайдах үлэлиирий, тылбыт хайдах үлэлиирий диэн олону кэпсэтиэхпит. Вообще билигин буоллаҕына оҕо саҥатын кэһиллиитэ элбэхтэ көстөр буолла. элбэхтэ көстөр буолла бу учуонайдар этилэринэн россияҕа оҕо он бес бырыһыана биэһигэр дылыһаастаах оҕо он бес бырыһыана хойутаан саҥарар буолбут ол оҕолортон үс түөрт бырыһыаннара ыарахан улахан кээмэйдээх тыллара кэһиллиилээх эбит Мин бэйэм буоллаҕына отут сыл тухары оҕолору кытары үлэлиибин, бэйэм невролог врачпын. А, мин буолаана сахалыы үчүгэйдик хаҥарабын гынан баран буоллаҕына бу именно медицинскэй терминнэр иҥин тылбаастыырга улахан ыарахаттары көссөммүн баҕар маннык буккуйа-буккуйа хаҥарыаҕым, ону эһиги буоллаҕына а, бырастыы гынаары. Бу биһиги тылбыт саҥабыт диэн бу киһини, киһини кыыллартан уратылыыр мэйиибит хаамай-хаамай улахан ураты хаамай үрдүкү функцията буолар дии. Бу биһиги саҥабыт көмөтүнэн биһи тугу толкуйдуурбутун саҥарабыт дии. уонна атын дьоннору кытта билсэммит атын сиртэн элбэх информацияламмыт биһи бу обществоҕа бэйэбит олоро суолбутун көрдөнөбүт бу саҥабытыттан биһиги доруобуйабыт уонна биһиги киһи быһыытынан хайдах сылдьарбыт тутулуктаах бу саҥа саҥа үөскээһинэ дии бу оҕо төрүүр уонна кини биэс сааһыгар кини саҥата улахан киһиттэн туох даҕаны уратыта суох буолар. Ол аата буоллаҕына биһиги оҕо организмыгар наһаа күүстээх үлэ барар, чтобы бу аҕыйах биэс сыл иһигэр бу туох баар киһи хаҥарыахтаах саҥатын оҕо мэйиитэ барыта ол үлэни оҥорон кэбиһэр. Бу Ол оҕо саҥатын сайдыыта геннарынан геннарынан геннар ити оҕо саҥатын сайдыытын үлэлэтэллэр. Ол гынан баран аҥардас ген эрэ буолбатах бу оҕо саҥарарыгар кини тулалыыр эйгэтэ, мэйиитин үлэтэ уонна кини хамсанара улаханнык сабыдыаллыыр. Мин эһиэхэ буоллаҕына, ону кэпсиэхпин баҕарабын. Бу оҕо төрүөҕүттэн тоҕус ыйыгар дылы бириэмэ. А, вообще оҕо саҥата ийэтин иһигэр сыдьарыттан а, бэһис ыйыттан а, хаҕаланан барар. Оҕо ийэтин иһигэр сылдьан тыыммат. Ол гынан баран кини ити ийэтин иһигэр сылдьан ууну оборор, төттөрү иһиллиир, ал ууннан оонньуур. Ити кини уже хаҥарарга бэлэмнэнэ сылдьар. Онтон оҕо төрүүр, төрөөн баран кини бастакы хаһыыта хаһыырар эт. Ити хаһыырга, хаһыытырыгар хаамай улахан үлэни биһиги диафрагмабыт үөс отахахалы үөс тардар дилер наһахахалы хаҥарбаппын, потому что эдэр ийэлэрим мен хаайдаабаккып боло диафрагма үлелиир хэп гравитацияны утары. Итинтен оҕо хаһыытыр. Ити оҕо хаһыыта диэн эмиэ кини саҥата Кини ити хаһыыттан ордук саҥарар кыаҕа суох. Ол иһин буоллаҕына оҕо хаһыытаатаҕына, оҕо ытаатаҕына, обычно болҕомтолоох баҕайы бэйэлэрэ гаджеты тутан баран олорбот ийэлэр билэллэр, бу оҕобут аччыктаабыт буолуон сөп, бу оҕобут кыыһырбыт буолуон сөп, бу оҕобут чуҥкуйбут буолуон сөп да, эбэтэр иигин абааһы көрөр диэн. Ол иһин бу кини саҥатын ийэ билэ үөрэниэхтээх. билэ үөрэнэхтээх. Ону билигин үгүстэр ийэлэр хайыллары оҕолор хаһыытаатаҕына хүрэн кэллэр уну дииллэр туох эрэ ытаама таама там оонньуурдарын хол буллар да онтон былыр сахалар гэтеллер ди оҕо ытаатаҕына ырыаһыт буолар диэн урут былыр этэллэр этэ дьоннор сөп Ол гынан баран боллаҕына бу эмиэ даҕаны хөп кетеллер, потому что ити барта диафрагма үлэтэ, төһөннөн кини ол диафрагмата үчүгэйдик үлэлиир, кини элбэх кислородылар тыҥата үчүгэйдик үлэлиир, мэйиитэ үчүгэйдик үлэлиир. Онтон дьэ оҕо иккис ыйыттан кини настроениета үчүгэй буоллаҕына, кини ийэтин кытта кэпсэтиэн баҕардаҕына, настроениялаах буоллаҕына, бу оҕо

именно бу оҕо эмоциональнай состояниетын көрдөрөр бу оҕо бу үчүгэй настроениялаах кэмигэр бу кини киһини кытта кэпсэтэргэ ол аата коммуникацияҕа бэлэм диэн ол иһин буолааны биһиги оҕо кыра эрдэҕинэ өйдөөн көрүөхтээхпит өскөтүн оҕо хаһыыта ытааһына туохтаҕына уларыйбакка монотонно биирдик ытыыр буоллаҕына да

лииппэт диэн оҕо бэйэтэ мээнэ хаҥарбат кини бу истэр холобур оҕо хаһыытаатаҕына маамата кэлэр ой оҕом тоҕо ытаата кини иктээбит дуу хайаабыт дуу дии кэпсэтэр дии ону буоллаҕына бу оҕо даже кыһыл оҕо хаҕаттан кини барытын истэ сатар уонна мөйүүтүгэр компьютер курдук бу звуктары ууран иһэр Онтун кини бу хеттейиттан епеттан мам-мам-мам ба-ба-ба та-та-та диэн кини уже хаҥарарга бу истибит дорҕооннорун компьютер курдук ууран олонно кини хаҥарарга дьарыктана сылдьар. Учуонайдар кэтээн көрбүттэринэн бу лиэпэттиир кэмигэр ба-ба-ба-па-па диэн кини именно бу ийэтэ боҕону кытта хайдах кэпсэтэр интонациятын үтүктэрэбит түргэнник хаҥарарыйаҕа түргэнник лепеттыырбыт ааны хаҥары ол аата итиннэ наука тэринэн зеркальный нейроннар диэннэр бааллар то есть бу биһи оҕобут бу ийэтин көрөр кинини кытта наар баар киһини көрөн кини зеркальный нейроннары үтүк таһатар бу серкеле курдук үлэлиһиджар Ол иһин бу биһиги тоҕус ыйыгар дылы оҕобут наһаа кыра, кини тугу да өйдөөбөт, билбэт диэбэккэбит эрэ, оҕобутугар кэпсэтэр кэммитигэр кини сырайын көрөн туран, хараҕын көрөн туран чуолкайдык кэпсэтиэхтээхпит. А, онтон оонньуу кэмигэр ту-ту-ту-ту мама-мама-му диэн оҕобутун таптаан оонньуу кэмигэр кэпсэтиэхпитин сөп. Ол гынан баран биһиги Ити үксүн кэпсэтэрбитигэр чуолкайдык хайдах бу биһи кэпсэтэ олорорбутун курдук олоннук кэпсэтиэх. Тоҕо диэтэххинэ биһиккиннэр биһигини буоллаҕына зеркало курдук кини биһигини үтүктэһэ дьаллар үтүктэһэ дьаллар. Дьэ ити биһиги тоҕус ыйбытыгар кэллибит Онтон билигин аныгыскы билигин көрүөххэ вообще бу хаҥа хайдах үөскүүрү хайдах кынан биһиги хаҥарабытый оҕо саҥарарый да а маҥнай бу көрүҥэрэ оҕо а маҥнай истэр дии оҕо а маҥнай истэр бу анализ слухового сигнала истэр истэн баран буолаҕына ити звук кулгааҕынан киирэн мэйиитигэр барар Аһа. Уонна ол онто мэйиитигэр киирэн баран, дьэ, бу оҕо толкуйдуур: "Аа, бу, э, звуктар ханна иһиттим этэй, бу тылым иһиттим этэй" диэн уже мэйиитин үлэ таһаҕаланар. Ол иһин көрүҥэрэ оҕо хаҥатыгар хойутуур буоллаҕына, эһиги аан маҥнай оҕоҕут хайдах истэрин билиэхтээххит дии. Итиннэ билигин боллаҕаны сырдолог врачтар диэн бааллар, аудиограмма диэн оҥоһуллар. Олонно бу оҕобут хайдах истэрин билиэхтээхпит. Аны туран, ити тоҕо биһиги сүбэлиибитий оҕоҕутугар киэһаайы остуоруйата кэпсээҥ, оҕоҕутун кытта кэпсэтиҥ диэн. Тоҕо диэтэххинэ, ити эһи киэһаайы остуоруйа кэпсиир кэмгитэр оҕо именно истэ үөрэнэр. Бу кыра сылдьар сааһыгар истибэтэх оҕо, холобур, түөрт оҕолоох, отут оҕолоох кылааска баран учууталын өйдөөн истэрэ улахан ыарахаттардаах буолар. Ол кэнниттэн дьэ бу дорҕооммут киирдэ, кини мэйиитигэр уже компьютер курдук үлэлии сылдьар. Дьэ кини киирэн, ой, мин ханна истибит тылбыный диэн компьютерыттан оруур уонна бу миэхэ туох диэн эттилэр, туох диэн информацияны миэхэ тиэрдилэр диэн мэйиитэ анализтаан барар мэйит анализтаан барар дии ол аат иннэ мэйи үлэлиир бу мэйи үлэтигэр мэйи үлэтэ эмиэ оҕолорго кэһиллиэн сөп дии холобур иннэ родовой травма туох эрэ улахан мэйиитигэр инфекция да или мэйиитэ бэйэтэ төрүөҕүттэн туох эрэ итэҕэстээх эбэтэр генетическэй ыарыылаах оҕолор төрүөхтэрин сөп Оны билигин наһаа эппеппит, оннук оҕолор, конечно, төрүүллэр. Ол иһин инники оҕолорго мэйиилэрин үлэтэ кэһиллип була, саҥалар эмиэ бытаарар дии, дыцплаах оҕолорго эмиэ. Онтон мин часто холобур истэбин, аа мин оҕом гипоксиялаах этэ дииллэр. Мин оҕом мэйиитэ маннык иккитэ эриллэн төрөөбүтэ, мин миигин оннук стимуляциялаах, мин оҕом гипоксиялаах, ол иһин мэйиитэ куһаҕан. Оннук буолбатах. Тоҕо диэтэххинэ, оҕо мэйиитэ улахан киһиттэн атына диэн кини сайдан эрэр мэйи. Эп сайдаһыджар, кини полностью оҥоһуллан хаалбыт буолбатах, ол иһин кыракый, ортокуй гипоксия буоллаҕына дии, кини биһиги сөпкө ииттэхпитинэн, сөпкө боҕону хамсатан, хэрээккэлэтэн, массажтаан, кэпсэтэн улааттаннардахпытына, ити мэйии полностью биир сааһыгар тиийэн доп-доруобай төрөөбүт оҕону ситэр. Ол кэнниттэн дьэ бу анализ ситуации диэн кэлэр да уонна мин бу киһини кытта кэпсэтиэхпин баҕарабын дуу суох дуу диэн. Ол аата бу анализ ситуации диэн мин билигин үөрэ сылайа сылайаһыддьабын аа бу кэпсэппэт эбиппин мин дэлби ыһылайбыппын кыыһырбыппын диир ити бэйэтин эмоциональный туруга Уонна мин бу киһини кытары кэпсэтиэхпин баҕарбаппын диэн. Бу ол аата ити эмоция уонна коммуникация диэн. Эмоция диэн эмиэ туспа турук дии. Бу эмоцияҕа холобур бу анализ смысла сообщения диэн мэйии полушариялар үлэлиирэ буоллахтарына бу эмоцияҕа мэйии иһигэр бар гиппокамп диэн структура бар ол үлэлиир. Кини ити эмоциябыт үлэтэ гормоннартан иҥин тутулуктаах. Бу хаһан кини кэһиллиэн хөбүй оҕо эмоцията уонна киһилиин кэпсэтиэн баҕарбата аутизмнаах оҕолорго дии эбэтэр буоллаҕына кыраһыйдьан тугу даҕаны тыыппатах күнү быһа компьютерга ыһыппыт тоҕус ыйыгар дылы да инньэ гынан сенсорнай интеграция таһайдыбакка хаалбыт оҕо эмоцията барыта ыһыллар дии ол иһин ити аутизмнаах оҕолор дьигинэн интеллектара үчүгэй кинилэрби дилян тыллар хаҥараллар но именно эмоциялара коммуникациялара ох булан кинилер атын киһини кытта диалогка киирбэттэр кэпсэппэттэр дьэ ол кэнниттэн кини мэйиитигэр эппиэтин барытын толкуйдаан баран хаамай бүтэһик дьэ кини саҥаран барар дии ол саҥабыт аата артикуляция диэн бу биһиги тылбыт, бу сыҥаахпыт, сырайбыт быччыҥнара хамсыыллара артикуляция диэн. Артикуляция диэн эмне эмиэ сиһилии кэпсиэхпин баҕарабын бу бу барыта хамсаныы. Хас бирдии оҕо төрүөҕүттэн айылга биир сокуонунан улаатан барар дии. Аманай кини төбөтүн көтөҕөр, онтон эргийэр, онтон сыыллар, онтон турар, онтон хаамар. Итини кытары кини осанката тэҥҥэ баран иһэр, ол осанкаттан именно биһиги бу тылбыт хайдах хамсыыра тутулуктаах. Николай Алексеевич Бернштейн диэн билиилээх российский нейрофизиолог дии, кини мэйии үлэтин үөрэппитэ. Уонна кини бу слайдаҕа көрөҕүт дии, биэс уровеннаах, онтон бу речь диэн биһиги саҥарарбыт хамсаныы саамай-саамай үрдүкү уровенигар турар. Э, мэйиигэ. Тоҕо бу биһиги тылбыт бу оҕо осанкатын кытта хибээстээҕий? биһиги тылбыт барыта быччыҥ. Эп, ону бу туохха моонньуга бу моонньубут ортотунан подъязычная кость диэн баар. Бу тыл быччыҥа барыта ол подъязычной костиҥҥэ иҥнэн кэлэн холбоһор, онтон дальше быһа биһи диафрагмабытыгар тиийэр, диафрагмабытыттан лобковай коспутугар оҥохпутугар тиийэ барар. Олох алларааҥҥа дылы тиийэ барар сөп. Бу подъязычный кость дии кини булаана биир да уҥуоҕа кытта сыстыбат Кыстыбат. Кини кини ха тылтан кэлэр быччыҥнар бааллар уонна моонньуттан кэлэр быччыҥнар бааллар. Аһа. Ол аата бу моонньубук холобур маннык деформациялаах буоллаҕына кыҥ кривошеялаах маннык кыҥнаҕар моонньуулаах буоллахпытына биһиги подъязычнай уҥуохпут атын сиргэ баран хаалар ол ол ну кытта тылбыт быччыҥ эмиэ атын сиргэ ол аата тылбыт атыннык үлэлиир болар дии мин холобур бу маннык олорон кэлбит диибин бу кэлбит онтон маннык олорон кэлбит диэн дии эти уже мин сразу дорҕооннорум бу мин моонньум хайдах дьарыктан көрөн уларыйан хаалар аны бу слайдаҕаны көрдөххүтүнэ дии холобур мин билигин наһаа элбэҕи көрөбүн алты ыйдаах төрт ыйдаах оҕолорго маннык гаджеттары биэрэллэр планшеттарын маннык сыталлар оҕолор ол оҕолор буолаҕына кривошеялаах буолаллар ол кривошея кэмигэр бу көрүҥ бу халлаан күөҕүнэн уруһуйдаммыт бу быччыҥнар бу быччыҥнар кэлэн хатаан үлэлээбэт буолан хааллахтарына бу оҕо эмиэ кулгааҕа кулгааҕа истэрэ мөлтүүр уонна бу иккис бу сыҥааҕын аттытыгар баар быччыҥнарын көрдөххүтүнэ дии бу биһиги сыҥаахпыт үлэтэ бу биһиги хайдах саҥарарбытын эмиэ полностью контроллу олорор аны туран бу моонньуга моонньуну көрдөххүтүнэ бу араҕастаххыбыт ити ньиэрбэлэр дии бу ньиэрбэлэр биһиги харахпыт үлэтигэр биһиги тылбыт үлэтигэр биһиги хайдах ыйыстарбытыгар биһи хайдах тыынарбытыгар барытын бу ньиэрбэлэр хааччыйа сылдьаллар Өскөтүн биһиги бу ньиэрбэлэрбит кыбыллан хаалан ситэ үлэлээбэт буоллахтарына, оҕо саҥата кэһиллэр, оҕо тыынара кэһиллэр, кини онтон сылтаан диафрагмата мүчүөйдүк үлэлээбэт буолар, чааста ыалдьар буолар, эбэтэр кэлэҕэйдиир буолуон сөп, сатаан тыыммат буолан. Уонна бу манна сразу бу ньиэрбэлэргэ тиэх бу бастакы иккис ньиэрбэлэр кини киһи хараҕын үлэтин дьаһайаллар. Онтон биһи билэбиттиир тыл диэн бу биһиги речь диэн нуучалыыта речь диэн кини бу биһиги саҥарар саҥабыт уонна суруйар саҥабыт. То есть это устная речь, то есть это письменная речь. Дебатта. Онтон харахпыт үчүйдүк көрөн фокустаап була биһи куруйарбыт уонна ааҕарбыт оҕо киэнэ барыта мөлтүүр. Бу манна көрөҕүт, бу холобур бастакы столбика бу үчүгэйдик, ньиэрбэт үчүгэйдик үлэлиир оҕо хуруйбут, онтон бу аллараа столбика бу хараҕын ньиэрбэтин үлэтэ, хараҕын хамсыыра кэһиллибит оҕо бу маннык букваны көрөр уонна бу маннык суруйар. Дьэ билигини диэхпин баҕарабын, оҕо вообще хаһан саҥарыахтааҕый? Хаһан биһиги специалистарга барыахтаахпытый? Бу манна өйдөөн кэбиһиҥ тоҕус ый диэни. Тоҕус ый диэн именно оҕо бастакы саҥата тоҕус ыйыгар кэлэр. Тоҕус ыйыттан кэлин кэлэр дии. Бу кини наар бу тоҕус ыйыгар дылы оҕо ийэтин курдук толкуйдуур, ийэтин курдук, ийэтин эмоциятын бартын зеркальный нейрон через бартын ылаһыдьар. Дьонтон тоҕус ыйыгар кини туспа болҕомтолуур. Холобур, кини мама, мама, мама, папа диир, но при этом папатын көрбөккө эрэ инньэ диир буоллаҕына, бу оҕо пока папа, мама диэн саҥара илик. Онтон именно аҕатын көрөн баран, аҕатын диэки көрөн папа диир буоллаҕына, эбэтэр буоллаҕына кумааҕыныылар уонна бу кумааҕы диэбит буоллаҕына ол кэнниттэн оҕо ити бастакы тылланна диэн ити тоҕус ыйа дии онтон биһиги уонаҕыс ыйыгар ол аата тоҕус ый устата бу оҕоттон этиини кэтэһэбит ол аата существительный уонна глагол дьайыы уонна предмети холобур папа кэллэ кэмпиэти аҕал диэн биһиги тоҕус ыйынан кэтэһэбит. Олата холобур биһиги оҕобут балтыраатыгар хаҥарар дии биирин алта ый хаамаран бастакы тылын хаҥа хаҥарар кору аҕа диэри бэтэр убай диир ол аата биһиги бу оҕоттон оҕо хүрбэһэтте ыйыгар ол аата икки сааһын үс ый ааһыыта бу оҕоттон уже этиини кэтэһэбит глаголлары да, глагол киирэрин этиини. Ити тоҕус ый иһигэр кини этииннэн хаҥарбатаҕына уже бого хойутаата диэммит специалистарга дьоҥкул истэрин, толкуйдуурун, эмоциятын барытын проверкалыахтаахпыт. Онтон оҕо, үс саастаах оҕо точно толору этииннэн хаҥара сылдьахтаах. Билигин этиэхпин баҕарабын биир саастаах оҕо, биир саастаах оҕо дии тугу сатыырый? Бу манна бу слайдаҕа барыта хурулла сылдьар тугу кини хаҥарыахтааҕа только мин манна этиэхпин кини суох диэн тылы өйдүүр суох итинник гыныма диэн бобор тылы бу оҕо өйдүүр диир. Так, онтон икки сааһын алта ый ааспыт оҕо аҕал уута аҕал кинигени аах диэн инник иккилии этиилээх тылы оҥорор дии уонна киһи этэрин иддьэн бар туалетной кумаахын аҕал тугу эрэ аҕал диэни барытын билэр уже саҥарар буолар Онтон холобур кини киһи этэрин өйдөөбөт, предметтары биэрбэт, биир саҥарбат, ол жестами туттар буоллаҕына уонна саҥата элбээн испэт буоллаҕына эмиэ специалистка көрдөрүөххэ наада. Онтон үс саастаах оҕо уже толору үс тыллаах этииннэн хаҥарар. Уонна үс саас диэн бу оҕо хайдыытыгар саамай-саамай улахан переломнай диэн маннык уларыта тутуллубут сааһа буолар. Кини үс сааһыттан доруобай, өйдөөх, үчүгэйдик сөпкө сайдыбыт оҕо, боппуруос ыйытан барар. Маама тоҕо итинниги, маама тоҕо ыт түөт атахтааҕый, маама тоҕо бу кыһылый диэн ди, инник оҕо боппуруос ыйытан бардаҕына, эһиги уже билэҕит, бу оҕо уже самостоятельный, Кини билигин мин, мин наһаа улахан көмөтө суох кини бэйэтэ билиини булан, толкуйдаан, салгыы хайдар кыахха киирдэ диэҥҥит эһиги уоскуйуохтааххыт. Уонна үс саастаах оҕо эбэһээт мин, мин гынным, мин суруйдум диэн туттуохтаах. Если оҕо мин буолбакка бу айтал гынна, далан кынна диэн бэйэтинэн үһүс чыыланнан хаҥарар буоллаҕына эмиэ толкуйдуохтааххыт боҕотуһунан бу кэмҥэ кини кыракый түөрт туохтаах хоһооннору билиэхтээх уонна биһиги диэни туттуохтаах местоимениялары туттуохтаах ол аата биһи оҕобут үс сааһыгар уже хаҥаланна уонна биэс сааһыгар бу оҕо полностью бу биһиги кэпсэт олорорбут курдук биэс сааһыгар оҕо хаҥарыахтаах Аны туран, холобур, биэс саастаах оҕо биһиэхэ приемҥа кэллэҕинэ, кинилэр төрөппүттэр боҕуһата хойтаан хаҥарда эҥин диэн мин эбэһээтэ ыйытабын падежтары хөпкө туттар дуо, окончаниялары хөпкө Ити эмиэ хаамай улахан показатель. Биэс саастаах оҕо улахан киһи курдук саҥарыахтаах. Дии. Дьэ, итиннэ кынан бу биһиги бу оҕо, бу оҕо саҥата хайдах үөскүүр механизмнарын барытын үчүгэйдик ырыттыбыт дии сиһилии уонна биһиги билигин бэйэбитигэр туох диэн түмүк оҥостобутуй? Ол аата биһиги оҕобут саҥата хойутуон сөбөбүт, өскөтө кини туох эрэ улахан мэйиитигэр кэһиллиилээх буоллаҕына дии. То есть это как симптом системного заболевания, то есть это ДЦП, врожденные аномалии головного мозга, какие-то последствия внутритровной инфекции, да, если у ребенка эпилепсия, какие-то заболевания

Уонна социальный диэн, социальный диэн, ол аата холобур били маугули дии, кинини кыылларга дьон хаалларан кэспиттэр, бөрөлөргө кинини кытта ким да вообще кэпсэппэтэх, ол иһин кини хаҥарбат диэн. Онтон бу биһиги көрө олорор хиппилигин күннэтэ көстөр оҕо хаҥата хойутуур, это отдельное нарушение развития речи диэн. Итиннэ гынаммын түмүккэ этиэхпин баҕарабын да что киһи оҕо саҥаларынарыгар саамай улахан сүрүн оруолу оонньуур хамсаныы оҕо хамсанара уонна кини тулалыыр эйгэтэ ол аа маҥнай кинини кытта наар күнү быһа бадьыыстаһар киһи ол оҕо ийэтэ буолар ийэтэ буолар. Уонна үһүс туохпутур мэйиибит үлэтэ. Бу хити бу маны эһиги үчүгэйдик өйдөөтөххүтүнэ эһиги сразу көрүөххүт бу гаджет кыра оҕоҕо хайдах курдук дьайыылааҕа дии бу аамаҥнай бүлүйаана миэхэ тахсарыгар гаджет туһунан буортутун туһунан кэпсээ диэбитэ только мин ону наһаа часто кэпсиибин ол иһин хайдах эрэ надоел буолабын дии эһиги бу механизмы бартын биллэххитинэ гаджет бортутун көрүҥ холобур хамсаныы диэтим дии хамсаныыга гаджеттааҕыга хамсаммат күнү быһа олорор туохха да ыттыбат хайаабат ол түмүгэр кини хаҥата бу хамсаныыта мөлтөх буолан олонтон кинини хойутуур аны бу ийэ кэпсэтэрэ дии Холобур, ийэ гаджеты биэрэн баран бэйэтэ сылдьар, оҕотун кытта кэпсэппит. Естественно, бу оҕо гаджет хаҥатын истэр уонна бу оҕо даже ийэтэ хахалыы тыллаах буоллаҕына, бу оҕо үксүгэр нууччалыы хаҥарар буолар. Мэйии үлэтин туһунан этэбин дии, кыра оҕо хамсанарыгар хамсаныахтаах, көстүрүүлэлэри хостуохтаах, барытын ылыахтаах. Кини бэйэтин этин, бу кини этэ дии, вот и тело ребенка, кини бэйэтин ис дьиэтэ. То есть кини ис дьиэтин бартын билиэхтээх кини аллараа түкүнүйэн эрэрин, охтон эрэрин, төҥкөй бүтүн аҥаар уҥа хаҥас илиитэ барытын билиэхтээх. Аны туран кини энры кэлбэх предмети, наһаалбах предмети тыытан барытыгар тулалыыр эйгэттэн ылбыт ощущениятын барытын мэйиитигэр чөйба компьютер кынан сенсорная интеграция диэн оҥоруохтаах. Ол онто кэһиллибит буоллаҕына бу оҕо эмиэ хаҥата хойутуур. А, уонна бу э, түмүкпэр э, тугу этиэхпин баҕарабыный диир. Э, бу биһиги түмсүүбүт ийэ тыл кэскилэ диэн. Аһа, бу манна буоллаҕына э, бары наһаа үчүгэй активнай эдэр дьоннор үлэлииллэрэ э, үчүгэй. Наһаа үчүгэй минини биһириибин уонна буоллаҕына э, ис сүрэхпиттэн кинерге көмөлөһүөхпүн баҕарабын. Уонна буоллаҕына бу биһиги ийэлэрбит, сахалыы тыллаах дьоннорбут бары бу именно бу иһиттэн өйдөөн бу проблеманы дии просто истэн эрэ буолбатах хантан эрэ ким эрэ диэбит буолбакка бу иһиттэн наука этэрин курдук өйдөөн кинилэр оҕолоро саамай сайдар оҕолоро саамай кинилэри кытта бииргэ буолар кэмнэр это ити оҕо төрүөҕүттэн үс сааһыгар дылы кинилэр оҕолорун кытта бииргэ буолан оҕолорун үчүгэй били ситиһиилээх киһи буолар кына иитиэхтээхтэр дии. Антон саха тылын туһунан этэр буоллахха, мин холобур үс оҕолоохпун, сиэннэрдээхпин уонна барыларын сахалыы иитэбин. Тоҕо диэтэхпинэ сахалыы омук омук бэйэтин тылын билэрэ ити Бу эппитим дии саҥа диэн устная бывает письменная бывает де биһиги төрүттэрбит бу тыбыстымныы иһиргэ олорон көлүөнэттэн көлүөнэҕэ илдьэ кэлбит туох баар билиилэрэ майгылара барыта олох где-то на генном уровне биһи саҥабытыгар ыдьар ол иһин буоллаҕына бу оҕолорбут төрөөбүт тылларын үчүгэйдик билэр буоллахтарына Кинилэр атын омук тылын баһылыыллара олох хаарбаҕа суох дии. Холобур, мин хаһан даҕаны токуйдаабат этим, мин бу оҕом нучалы билиэ суоҕа, английскайдыы билиэ суоҕа диэн. Потому что төрөппүт төрөөбүт тылын урут биһиэхэ саха тылын наһаа чүйдүгүөр этэллэр этэ туох баар даҕааһын диэн туох баар грамматика уонна биһиги бары оннук же нучалы хаҥарбыт уонна оннук же

үчүгэй ситиһиилээх бу билигин космополитизм глобализация диэн да это было на билигин атын любой һирге баран олоруохтахпыт только биһи истержиннаах оҕолорбут исистержиннаах хаханы хаха детер болуохтарна кинер ханна даҕаны өлөнөхтөн берехтере суоҕа ол иһин мин эһиэхэ махтанабын уонна туох боппуруостаах буоллаххытына боппуруостаргытын биэрэххитин сөп

Аны дьоннор ыйытыы бөҕөнү биэрдилэр. Аһара элбэх буолан ханныгы таларбыт эбитэ буолар диэн көрдүбүтэ. Отон маарын туох диэн ыйытыыны көрбүтүм. Аны Гульнара Ивановна хатан хоруйдура да хоҕо хайын логопедтарга диэн туох э логопедтар Петр лааҕырдара баар буолар дуо диэн ким эрэ эттэ Ити логопедтар диэн этиэхпин баҕарабын логопедтар именно оҕо дорҕоону таһаарар туга кэһиллибит буоллаҕына онно көмөлөһөллөр вообще этиэхпин баҕарабын холобур оҕоҕут эмис сылдьаны отон хаҥата хойутуур буоллаҕына аа маҥнай неврологка барыахтааххыт неврологка барыахтааххыт ол кэнниттэн кини этиэҕэ онтон холобур түөттээх оҕо дии онно холобур ж ш ч ш диэн ханнык эрэ дорҕооннору хаҥарбат буоллаҕына оччоҕуна эһиги ол эрэ кэнниттэн логопедка бараҕыт именно сурдолог невролог диэн специалистар кэннилэриттэн биирдэ логопедка барыаххытын наада Лааҕырдары төлөлүүллэр да билигин чааһынайда лааҕырдар бааллар. Мин реабилитационный центрга сылдьабын, аа, үлэлиибин, ол онно эмиэ, э, логопедтар үлэлииллэр. Так, э, бу туох диэн кэлбитий? Оҕо эмискэ кэлэҕэйдиир буолта. Ону сатаан массажтаан көннөрүөххэ сөп дуо диэн. Ох, оҕо эмискэ кэлэҕэйдиир буоллаххына, аҥардас массаж эрэ көмөлөспөт. Во-первых, оҕо араас биричиинэттэн кэлэҕэй диэн сөп. Ити обычно үс саастарыттан биэс саастарыгар дылы кэлэҕэй дииллэр. Тоҕо диэтэххэ, кинилэр итиннэ наһаа элбэх маннык информацияналан мэйиилэр олох балысханнык хайда сылдьар кэмэ. Ити кэмҥэ туох эрэ стресс, туох эрэ даже маннык төрөөбүт күҥҥэ үөрэннэр туох эрэ улахан эмоциялахтарына сорохоҕо онтон сылтаан кэлэҕэй буолуон сөп. Оччоҕуна оннук остро кэлэҕэй буоллаҕына эһиги Икки неделя устата олох режим молчания биэриэхтээххит. Бу оҕоҕо успокоительные отравы или какой-то успокои успокаивающий препарат, он эбэһээт бу оҕо күнүс утуйуохтаах дии. Онтон ити туох кэлэҕэйдиир оҕолор, которые постоянно кэлэҕэйдииллэр, били маннык аймахтар кэлэҕэйдиир дьэ олор былаана логопедка сылдьахтаахтар тоҕо диэтэр ханна кэлэҕэйдиир биир биричиинэтэ диэн бу биһиги тыынарбытын уонна саҥабытын хатаан регуляциялаабаппыт эт аны туран килэҕэйдиир оҕоҕо ритмическай хоһооннор дии холобур тоҕо бурдук үүнэрий сирбит сылаас боллун диэн тоҕо сирбит сылаас болоруй бурдук бөҕөйүннүн диэн инник ритмическай хоһооннор туһалыыллар потому что ити ритмҥа бу подкорковая система диэн мэйии эмиэ биир структурата үлэлиир сэп Маннык диэн, у ребенка четырех лет короткая уздечка языка, поэтому не умеет говорить. Влияет ли это на общее умственное развитие? Мин эһиэхэ ити тыл хайдах хайдарын кэпсиирбэр уздечка языка диэн ити миф, что уздечкаттан хаҥарбат диэн это миф. Наоборот, ити эһиги оҕоҕутун кытта кэпсэппэт, түөрт сааһыгар дылы үчүгэйдик саҥарбат оҕо тыла хатаан хамсаабат буолан уздечката наоборот кыччаан хаалар. Хэп? Ну, конечно, ону билигин биэс сааһыгар быстараҕыт уонна оҕо саҥарбата, конечно, кини өйүгэр өйүгэр дьайар куһаҕан өттүтүгэр. То диэтэхэ оҕо түөрт аастааҕы десантка барыа, кини хаҥарбат, кинилин кини тугара хаҥара хатаата ким да өйдөөбөт, кинини күлүөхтэрэ очоҕоно бооҕо төттөрү эрэ барар. Үчүгэй буолбат ол иһин так биир сааһыттан тиихал дьанан саҕалаатаҕына оҕо саҥарарыгар төһөх соруй чуолкайдык чуолкайа суохтук саҥара аһаа эттим дии минэһиэхэ чтобы аллараа сыҥаахпыт дии ити тиис ити барыта биирдэр ол иһин тииһэ наһаа адьанар буоллаҕына ити эмиэ туох эрэ на генетическом уровне туох эрэ адьаныы барбыт бу прикуһаан мөлтөх буола ити барыта саҥатыгар охсор

Оҕобут икки сааһын уон биир ыйа мам, мам, пап эрэ диэн саҥарар, үксүн просто звук таһаарар гулит курдук. Киһи саҥатын үтүктүбэт, оонньуурунан оонньуур, ситчевайа суох, үксүн төттөрү-таары сүүрэкэлиир. Бу оҕоҕут хойутаабыт. Икки сааһын уон биир ыйа үс сааһа буолбут уже мама, папа эрэ диэн хаҥара. Срочно сурдологка барыахха наада, срочно неврологка барыахха наада. Так, оҕо дьиэтигэр толору кэпсэтэр оскуолаҕа детсадка олох саҥарбат аатын да эппэт долгуйан хайдах буолабын ити эппитим диити именно коммуникация диэн настрадайдыр ол иһин психологка көрдөрүҥ дии так кыра уолум алтатын үс ый ааста бүтэй дорҕооннору кыайан саҥарбат үксүн ыр букваны итини логопедка барыҥ Так, биһиги оҕобут алта ыйыгар инсуллаан эйэхэмтэммиппит, билигин алта сааспыт нууччалыы эрэ саҥарар буолла. Сахалыына олох ылыммат. Ити оҕоҕут больше гаджеты көрөрө буолла, чем эһигиннэгин кэпсэтэрдээҕэр. Ол иһин оҕолор нууччалыы хаҥараллар ити. Сорох төрөппүттэр оҕобут нуучча детсаатыгар сылдьар, ол иһин нууччалыы хаҥарар дииллэр. Итини мин эмиэ олох сөспөппүн. Өскөтүн дьиэҕэ сахалыы хаҥарар буоллахтарына, бу оҕо иһин биир хахалыы хаҥарар. То да камин нучаларын хоҕуруу дойду олороллор, төрүөхтэртэн нуча десата сылдьаллар уонна уу ыраастык сахалыы хаҥараллар, потому что детер хахалыы кэпсэтэллэр уонна телевизору көрдөрбөттөр, гаджеты биэрбэттэр. Так. Так, моему сыну в этом году будет 4 года, как будто не понимает, а аутизм поставили, не знаю, что делать дальше. также продолжать. Ну, конечно, дистанционная реабилитация аутизмных оҕоҕо наһаа барсыбат. Именно аутизм диэн это нарушение коммуникации. Ол иһин бу оҕону кытары именно бирге очной э, реабилитацияҕа надо. Так, дочке 10 лет до сих пор не может рыкать. Хайдах да сатаммат. Итини итини эһиги логопедтарга дьарыктаныаххытын наада. Так, оҕом утуйарыгар эрбэҕинэмэр биэс саастаах хайдах бырахтарыахха сөбүй? Эми психологтарга барыҥ, потому что оҕо биэс саастаах оҕо эрбэҕинэмэрэ ити психологическай туох эрэ семейнай туох эрэ проблема буолуон сөп психологтарга. Ой, түөрт саастаах оҕо оҕо вообще артикуляцията куһаан буолаана постоянно логопедтарга барыаххытын наада. А, 2 года на Якутском. Нужно много уделять времени ребенку. Да, речевой оҕолорго задержка сахалыы нууччалыы саҥарара туһалаах да или сахалыы да без разницы. Эһэ хайдах кыйаргытынан. очная реабилитация билигин аҥара аһыллан турар отут биэс оҕоҕо аһыллан турабыт уоннааҕылар дистанционно сылдьаллар оҕом икки сылы быһа балыыһаҕа кэллэ уон биир саастаах контакка син кэллэ ыксаатаҕына часкыйар хаһыытыыр Ону мин кыра сылдьан тэйэн хаалбыт. Отон ити эмиэ психологическай проблема. Неврологка сыдьаххатын наада психологка маннык балыыһаҕа наар сыппыт оҕо мэйиитэ халайар. Хэп холобур кини тугу эрэ гыныан баҕарар уонна ситэ гыммат. Ону кини оҕо буолан эһиэхэ төбө мыадьаар, туох эрэ сатаан гыммаппын диэн эппэт, онтун эһиэхэ хаппырыстаан чыскыйан таһаарар. Ол иһин ону невролог көрүөн наада уонна психолог көрүөн наада. Көрүөн наада. Түөт оҕо ийэтин эмэ сылдьар сыыһа түөт аастаах оҕо эмиин эмэн бүтүөхтээх ити эмиэ психологическай проблема буолуоҕа уонна отон аһылгаар маннык ыйааһынын эбэригэригин хайан сөп

Ага. Но олох до года старайтесь кормить грудью, потому что грудное кормление это такой белок, который всасывается лучше, и оно помогает для развития нейронов грудной э, имеютеди. Уонна кини оҕону кытары интеллега берер. Тэп уонна ийэ уонна оҕо бэйэтин өйдөһүүтүн үчүгэй гынар. Ол иһин минимум биир сааһыгар дылы, атах икки сааһыгар дылы эмтэриэххэ сөп. детсад детсадка саҥарбат оҕолорго хайдах көмөлөһүөххэ сөбүй дьиэтигэр саҥарар десадка эрэ саҥарбат буоллаҕына психологтарга хайа киһи саҥатын ылыммат хос-хос итэбин куруук хайдах буолабын уһун тыллары саҥара сатыырда хаста хатылаатаҕына ити мэйии түнүлэтин көрүөххэ наада хайдах кэпсэтэргитин көрүөххэ наада үс сыалы дорооболоруҥ килэҕэйдиир алтаһаастаах оҕо логопед надо как запустить речь ребенка один четыре года пока не заговорил артикуляционная гимнастика особо не повторяет так биирин түөрт ый ааспыт оҕо дии минэппитим де тоҕус ыйыттан хаҕаланар билигин эһиги биирдиилээн тыллары вообще оҕону кытта кэпсэтэргэ маннык оҕону сылдьан ыт диэрэ ынах диэрэ диир сыыһа хэт бэйэҕит араадьыйа курдук үчүгэй баай ритмическай э, тыллары хоһооннорааҕыктах холобур нуучалыы буолаҕына маршак это агния барто онтон буолаҕына э, кыраһаастаах оҕолорго сахалыы буоллаҕына ити тобуруокап хоһооннор чейдер или урут маннык эрбэкэ сэрбэкэ диэн наһаа үчүгэй кинигэ баарыта Тойон эрбэҕим аҕам, сөмүйэм ийэм, ортокумэбэм, аата суоҕум бэйэм диэбит курдук. Ити ритмическэй хоһооннору постоянно ааҕаһартаххытына, ону оҕо эмиэ өйдүүр. Так, хэтте хаастах резидуальный энцефалопатия диагноз тылын саҥатыгар дьайар. Аха, ити мэйиилэрэ мөлтөхтүк үлэлиир буоллаҕа, кэһиллиилээх буоллаҕына, оҕо тылын саппаах аҕыйах уонна уһуннук аха хаҥата хаҥатыгар дьайар. Так, икки саастаах тылы оҕо хас тылы саҥарыахта эппитий дии быраабыла быһыытынан холобур барыта өһөпкө хайдан иһэр буоллаҕына аа уон аҕыс ыйдаах туйс балтараалаах оҕо фразаны хаҥырыахтах мама аҕал кэмпиэти биэр диэн хаҥырыахта кыратык хаалаллар дии аха а так мама папа сыр үүт ыт ам диэбиттэр ол аата билигин кэтэһиҥ тоҕус ый устата дии праза уже кэлиэхтээх оннук кэлбэтэҕин уже хойутуур ол иһин билигин элбэхтэ кэпсэтиҥ телевизоры көрдөрүмэҥ так без состав говорить не очень из-за чего может а задержка речевого развития этим дии если оҕо туох эрэ сүрүн основной мэйиитэ кэһиллиилээх буоллаҕына дии. Иккиһинэн боҕо наар гаджетка олорбут осанката куһаҕан да, олонно буолан сөп, или үссүһүнэн дьиэтигэр кинини кытта кэпсэппэттэр. А, перинатальная энцефалопатия диэн ааһар. Ити диагноз биир сааһыгар полностью легкая средней степени тяжести гипоксия полностью бу оҕо үчүгэй ухуот үчүгэй дьарык баар буоллаҕына бу оҕо полностью доруобай болар Онтон, к сожалению, гипоксия тяжелой степени, если оҕо роддомҥаһытан таттарбыт, да, аппаратынан тыммыт буоллаҕына, бу, конечно, эпилепсияҕа дацыпыга барар тахсар. Конвулексия, противосудорожные препараты мэйии хайдыытыгар, конечно, какой-то или иной степени дьайаллар. Ол иһин бу маннык оҕолору кытта олох туох баар гаджеты туһуохханан элбэхтэ хамсатан, массажтаан, элбэҕи туттаран, кэпсэтэн сайыннарыахха наада. Түөрт, түөрт саастаах оҕом наһаа ньиэрбинэйдиир аҕай сатаан саҥарбат ханна көрдөрүөххэ сөбүй. Ити нарушение поведения диэн дии, ити именно нарушение сенсорного интеллекта. Ити эмиэ туспа лекция. Бу оҕо поведениета бу оҕо вообще бу киһи поведениетыгар бу мэйиибит сүүспүт лобная доля эппиэттир Аха, ити эмиэ бэйэтэ туспа лекция, туспа туох Түөрт саастаах наһаа нервнэйдиир хаҥарбатоҕуна неврологка көрдөрөҕүн, скорее всего, э, там задержка созревания лобной доли электроэнцефалограмма оҥотторуохха наада. Оҕо саҥарбата наследственнай буолуон сөп дуо диэн. Мэйиитин үлэтэ кэһиллиитэ наследственнай буолаҕына наследственнай буолуон сөп. Так, оҕом түөрдүгэр барда, эмиһэрдээри гыннахха испэт, ытыыр, куттана сылдьар, тииһэ ыалдьар. Оттон эмиэ психологтары кытта кэпсэтиэххэ наада. Аҕыс саастаах, речевой кэһиллиилээх киһи этэрин барытын өйдүүр, саҥарар, бүтэй дорҕоонноро суох саҥараргар, ону сурдуолакка эмиэ сылдьа сылдьар. Ото сурдуолакка сылдьа иликтэр, оҕо хайдах истэрин бары бэрэбиэркэлэтиэхтээххит тоҕо диэтэххэ ити слуховое восприятие диэн дии ол гынан баран холор сырдолог оҕоҕут үчүгэйдик истэр диэтэҕинэ биһиссиэттырбытыгар вербатональный метод диэн баар именно араас тоннары мэйии ыларын аппарат баар ол оннук вербатональный методиканы эмиэ боруобалыахха наада атаҕын төбөтөр балерина курдук хаамар оҕону хайдах тилэххэ хаамар гынабыт вообще оҕо в норме да атаҕын төбөтүгэр балерина курдук саҥа хааман баран течение двух недель хаамыахтаах онтон оҕо доруобай буоллаҕына ити барыта сүтүөхтээх оҕо ханнык причинаҕа атаҕын төбөтүгэр хаамарый бастакыта если это есть пирамидная недостаточность тоже то есть атаҕа тонустаах иҥин бу мэйии кэһиллиитигэр иккиһинэн при расстройстве аутистического спектра так и хололия диэн диагноз эмтэнэр дуо диэн ити эмиэ мэйии кэһиллиитэ это туох ыарыылааҕыттан көрүҥ сурдолог ханна принимайдыри сурдолог медцентрга детский сурдологический центр баар так кесарево сечение оҕолонорго местный наркоз потом общий наркоз ыллахха дьайар наркоз дьайбат Да, мин оҕоломмут оҕом икки, итин икки ыйааста, мама, папа, эдьиий диэни эрэ саҥарар киһи, э, атаак киһи саҥатын өйдүүр. Элбэхтэ кытаатан кэпсэтиҥ уонна неврологка дьон көрдөрүҥ, эйигит оҥоруҥ баҕар, наотропиҥын биэрдэххэ түргэтиэҕэ. А, так, БИХ-центрбыт аата реабилитационный центр для детей и подростков, Сырголявское шоссе, 10 километр. Так оҕом аҕыссааһа бэйэтин санаатын хатаан кэпсээбэт кэпсээбэт элбэхтэ саҥардаҕына биирдэ тахсар уһун от эти оҕоҕо эмиэ задержкалаах барбыт дии ол иһин итинник так биэс саастаах оҕо тарбаҕын имэр хайдах эмпэт оҥоруохха сөбүй итинник психологтары кытары уонна отун били көрүөх канада конечно, маннык олорон этэр кыаҕым суох. А так, он онус класстаах оҕом начальный класска үөрэҕэр үчүгэй ыйыппакка толорор этэ бэһис класска тахсыга наһаа нервинэй буолла ол туохтан күрүөх ханада баҕар семьяҕытыгар туох эрэ буолбута буолуо баҕар оскуолатыгар туох эрэ буолбута буолуо күрүөх кутун наада тоҕуннук буолбутун сурдолог диэн киһи кулгааҕа хайдах истэрин хайыыр

Так, оҕом килэҕэйдиир түөрт-биэс сааһыттан саас күһүн буоллаҕына бэргиир, туох көмөлөһөрүй онно. Оттон ону во-первых, логоневро наследственно духуохту диэн, эмиэ невролог кыһадьыаххытын наада, электроэнцефалограмма оҥоруоххутун наада. Төрүөх Канада биэс саастаах, габарит, но спешит, тормозит, инник оҕону сахалыы саҥарарга күүспүнэн үөрэтиэх. Хаһан эрэ били күөрэгэй блокка биир маама нууччалыы хаҥара сылдьар оҕолорун сахалыы хаҥарар гыммыт этэ дии, олону көрүөх хотун наада. Чөй баай пере туох этэ, эфир этэ. Хальбах вопрос киирдэ быһылаах ти Гульнара Ивановна Һылайаары гынна. Ону оттон бу тема биллэн турар наһаа элбэх киһинин тиэһиргэтэр билин кыһалҕалаах киһи наһаа элбэх оттон ону бу билиҥҥи бу эфирынан барытын хаба туппаппыт кыайан онон баһаалыста бырастыы гынаргытыгар көрдөһөбүт. Оттон бу киирин истибит дьоннор иһин бэйэлэригэр тугу эрэ ылыммыт буолуохтаахтар диэн эрэнэбит. Уонна оттон Э, мин бэйэм эмиэ бу Гульнара Ивановнаҕа э, улахан махталбытын тиэрдэн тураммын, маннык эмиэ боппурус э, ыйытыахпын баҕарабын. Бу оҕо сахалыы саҥарара эмэйитин сайдарыгар хайдах туһалыырый? Ото мин итини дьэ чахчыттаххына именно бу мейи хаңатыар хайдах туһалырын билбеппин ол гынан баран мин бити вообще итини саҥа туһунан мин ити нууччалыы информацияны ылар буолаам ди нуучча профессорыттан

дьиэ кэргэн барыта өйдүүр тылынан иитиҥ дииллэр уонна кинилэр этэллэр аан маҥнай төрүт биир тылы үчүгэйдик билбит оҕо аныгыскы тылы үчүгэйдик ылар диир уонна буоллаҕына бэйэм атак личный примергэ этиэхпин баҕарабын кыра уолум буоллаҕына наһаа саха этэ кини олоҥхолуур игиммин көрдөхпүнэ хаһан да нууччалыы кэпсэппэт да курдук хатаан хаҥарбат да курдук этэ дии кини шамаев оскуолатыгар үөрэнэр Ол иһин былаана ыксааммын боҕобоща нууччалыһаҥар баппыллаах тиммин бэйэбин кытта түөтэй Томскайга барбытым уонна нууччалар школаларыгар биэрбитим ити физико-математическай школаҕа. Онно наһаа үчүгэйдик олох адаптацияламмыта. Вообще сразу кини адаптацияламмыта уонна вообще барыларын сөбүлээбитэ уонна даже кэлиэн баҕарбата. Ол иһин этиэхпин баҕарабын бу саха тылын билэр буоллаххытына атын тылы үчүйдүк ылыахпыт тиһаныгын. Уонна бэйэтим идентификацияламмыт киһи бу мин сахабын, бу мин манныкпын, номоҕун билэр, норуотун төрүт тугун билэр киһи бэйэтигэр эрэллээх буолар. Онтон бэйэтигэр эрэллээх киһи любой һирге үчүйдүк дирдиһаныгы А так оннук наука үөрэппитинэ сааҕа иликпин хахатылан уччутул диэни аах иликпин просто интэриэһиргээн оннукка тиийэ иликпин Аһа. Оттон уопсайынан, э, иби билингвизм туһунан наука наһаа элбэх, э, чинчийиитэ баар, оттон мин эмиэ үөрэтэбин. Онон, э, 2 тылланы олох, э, мэйиини о о тос тосту о хайын э, уларытар, хай э, олох эбии хайыннарар диэн эбии эбэн биэрэбин манна уонна оттон сахалыы саҥарыы туохха туһалыырын биллэн турар биһиэхэ өссө чинчийэ иликтэр оннуттан ол гынан баран мин били бу манна истэн олорор дьоннорго эбии этиэхпин баҕарабын сахалыы саҥарар оҕо бастатан туран бэйэтигэр ити оттон ханнык баҕара омук бэйэтин тылынан иитиллибит оҕо эрэллээх буолар диэн ити эттэ ону таһынан бу омук тылын үөрэтэргэ олус туһалыыр Тоҕо диэтэххинэ мин бэйэм омук тылын учууталабын, холобура хахалары, хахалыы хаҥарбыт хахалары э, hello, hi, э, horse диэн үөрэтэргэ быдан чэпчэки нууччалыы саҥарбыт оҕо horse hello диир оҕотооҕор эбэтэр girl дии сылдьар оҕотооҕор girl диин хаҥарара быдан ордук табыллар уонна боллаҕына били хахалыы саҥарбыт оҕо нууччалыы тылга көһөр ньыманы хайыы үйэ билэр онон бу атын тылга көһөр ньыманы ньыматыгар кини өссө үһүс тылы ууран биэрдэҕинэ түргэн баайтык омук тылын үһүс төрдүс бэһис омук тылын түргэн баайтык ылынар дьэ иннэ диэн тураммыт бу биһиги бүгүҥҥү кэпсэтиибитин түмүктүүбүт уонна оттон бу туохха WhatsApp ссылканы ыыттыбыт, онно киирэҥҥит салгыы ханнык төрөппүттэргэ аналлаах кэпсэтиилэр буолалларын билэ-көрө сылдьарыҥ, уонна оттон онно эмиэ сахалыы иитии-үөрэтии, сахалыы саҥарыы туһунан кэпсэтиэхпит, элбэх информацияны ыытыахпыт. Махтал барыгытыгар, көрсүөххэ диэри, Гульнара Ивановна, көрсүөххэ диэри.